गैसके पजारि लेब एकरा बिल्कुल कम आँच कऽ देबै एहिपर हम ई स्टैंड दऽ देबै स्टैंडपर ई हम बैगन पाके लए दऽ देबै एकरा पलटि पलटि कऽ हम चारू तरफसँ बैगन आओर ई टमाटरके पका लैके छै जखन तक ई बैगन पाकैए तहन तक हम एगो कूकर लऽ लेलहुँ हेँ एहिमे हम ई चारि गो मीडियम साइजके आलू लऽ लेलहुँ हेँ एहिमे हम एकरा

एकरा सबके छील लेबै आलू उबलि गेल छलै हँ तऽ ओकरा हम छील लेलहुँ हँ अब ई बैगनोके चारू तरफसँ सबटा छील लेबै टमाटर बैगन सबटा छीलके एहिमे दऽ लैके छै एतऽ देखियौ ई सबटा हम छील लेलहुँ हँ आब एकरा हम सबटाके बढ़िआँसँ गुड़ि देबै चम्मचसँ खूब बढ़िआँसँ गुड़िके एकरा मिला दैके छै देखियौ ई खूब बढ़िआँसँ गुड़ा गेल हँ आब एहिमे हम प्याज काटि कऽ लऽ लेने छी हरियर मिर्च काटि कऽ लऽ लेने छी से सभटा हम एहिमे खसा देबै नमक दऽ देबै एहिमे स्वाद अनुसार हम डेढ़ चम्मच देबै नमक और एहिमे सरसों तेल दऽ देबै

तऽ देखियौ हम बढ़िआँसँ सभटाके मिला देलहुँ हँ बनि कऽ तैयार भऽ गेल ई चोखा कतेक नीक लागि रहल अइ अहूँसभ ई वीडियोके पूरा देख कऽ जरूर बनायब चोखा बनि गेल आब हम अहाँके लिट्टीके लेल देखबै छी जे की सब लेब ओ तऽ हम एकटा बॉलमे सत्तू लऽ लेलहुँ हँ एक कटोरी हरियर मिर्च दऽ देलियै हँ कनि हम जमाइन दऽ देबै एकरा तरहथीपर लऽ कऽ रगड़ि कऽ ओहिमे जमाइन दऽ देबै नून दऽ देबै स्वाद अनुसार हम प्याज काटि कऽ पहिले राखि लेने रहौं मिही मिही से दऽ देबै कनि सरसो तेल खसा देबै आओर ई हम एकटा नेबो लेने छी एकटा नेबो लेने छी एकरा हम सभटा रस गाड़ि देबै एकरा बढ़िआँसँ मिला देबै

अब एहिके लेल हम आटा तैयार करब एकरा हम साइडमे राखि दै छियै आब हम आटा तैयार करब तऽ हम आटा लऽ लेलहुँ हँ एहिमे हम कनि मेन दऽ देबै चारि चम्मच हम एहिमे मेन दऽ देबै ओकर बाद हम कनि जमाइन हाथ परमे खूब रगड़ि कऽ जमाइन दऽ देबै तैयोमे कनिक नमक देबै कनि सत्तूमे देलियै हँ कनिए नमक एहिमे देबै आब एकरा सभटाके खूब बढ़िआँसँ मिला कऽ लऽ लैके छै तऽ देखियौ ई खूब बढ़िआँसँ हम मेनके मिला लेलहुँ हँ देखियौ एते एहि हिसाबसँ मेन अहूँसभ एहिमे मिला देबै तऽ खूब बढ़िआँ बनत हम आटामे बना रहल छी अहाँ सभके इच्छा हुए तऽ तऽ मैदो लऽ सकै छी एकरा कनि कनि पानि दऽ कऽ टाइट आटा खूब टाइट कऽ कऽ आटा सानि लैके छै तऽ देखियौ हम आटा सानि कऽ लऽ लेलहुँ हँ ई सुन्दरसँ टाइट कऽ अब एकरा हम बना कऽ देखाबै छी भरि कऽ तो छोट पैघ अपना हिसाबसँ एकरा गोली बना लैके छै अभी गोली बना कऽ लऽ लेलहुँ हँ एहिमे कनि परथन लगा कऽ लऽ लेलहुँ हँ एकरा एनाके बॉल बना कऽ एहिमे जे ई सत्तूवला सभटा लेने छलियै मिला कऽ से एहिमे भरि दैके छै दबाके तकर बाद एकरा चारू साइड तरफसँ मुँहके बन्द कऽ देबै बढ़िआँसँ ओकर बाद ई तरहत्थीसँ बीचसँ चारू तरफसँ गोल गोल घुमा कऽ एकरा दबा देबै खूब बढ़िआँसँ गहीर कऽ कऽ एकरा दबा दैके छै नहि जादा मोट नहि खूब पतला देखियौ एहन बनेलहुँ हँ हम सभटा एनाही कऽ कऽ हम भरि लेबै गोली लऽ कऽ ओहिमे कनि परथन लगा कऽ एकरा बॉल बना देबै एहिमे हम भरि देबै देखियौ अहिना कऽ कऽ कऽ बारी बारीसँ हम सभटा लिट्टीके भरि कऽ तऽ राखि ली देखियौ एना कऽ कऽ तर हत्थीसँ दुनूके बीचमे गोल गोल कऽ कऽ दबा कऽ बीचमे कनि गहीर कऽ कऽ एहि साइजके एकदमसँ एना कऽ राखि लेबै सभटा एनाही भरि लेबै एहिना हम सभटा भरि हम सभटा भरि लेलहुँ हँ एकोटा ई फूटल हँ नहि एनाके भरैके छै जे फूटै नहि नहि तऽ तेलमे जाए देरी सभटा सत्तू झड़ि जेतै अब एतऽ हम गैसपर लोहिया चढ़ा लेलहुँ हँ तेल गरम भऽ गेल हँ आब एहिमे हम बारी बारीसँ ई सभटा खसा देब दुनू तरफसँ एकरा पलटि पलटि कऽ बिल्कुल कम आँचपर बनबैके छै तेज नहि राखैके छै बिल्कुल कम आँचपर एकरा हम दुनू तरफसँ पलटि कऽ बंद करिए तो देखिए ये लाल हो गए हैं ये दोनों तरफ से अहिना कऽ के कम आँच पर एक सत्ता से छान लेके छे अहिना हम सत्ता छान ले देखिए कत सुंदर लगे ये फूलल फूलल एकदम से लिट्टी बन कर तैयार हो गए हैं अब एक हम सत्ता के निकाल ले तो देखियो ये सत्ता हम छान लेलो हैं ये कत फूलल फूलल कत सुंदर ये सत्ता कचौड़ी बन के तैयार हो गए हैं एक हम तोड़ के देखबे देखियो कत करकड़ एकदम से बनल हन ई खाय में बहुत निक लागल चोखा हम देखे नहीं छलहुँ हन देखियौ कतेक सुंदर ई बन कऽ सेहन तकर तैयार हो गेल एतऽ देखियौ लिट्टी चोखा बन कऽ तैयार भऽ गेल हन ई हरियरका चटनी संगे और ई चोखा संगे खाय में बहुत स्वदगर लागत बहुत कुरकुर बहुत खस खस बनल हन अहूँ सब जरूर ई वीडियो के पूरा देखब और बनबे के कोशिश करब और केहन अहाँ सबके बनल हन से हमरा जरूर बतायब लाइक सब्सक्राइब जरूर करबे